Gazançda kanagat. Dünýäde şu wagt kapitalist düşünje öz hökümini ýöredýär. Öz içgepletmelerimizi özümiziň hasap edýän durmuş, pelsepedir ýörelgelerimizi gözden geçirsek, muňa aýdyň göz ýetireris. Kapitalist düşünje ýokarky gatlakdaky adamy hasam harsydünýälige itekleýär. Gazan, köpürak gazan, beýlekilerden näme kem ýeriň bar? Ol iki gatly jaý salýan bolsa, sen üç gatly jaý sal. Biri daşary ýurtlaryň her birinden öý alýan bolsa, senem şeýt. Her klasdan, her ulagyň bolsun. Ýer ýüzünde gerekli hasap etmeseňem, diňe beýlekilerden yza galmazlyk üçin gezmedik ýeriň, ýurduň galmasyn we şuňa meňzeş ýörelgeler esasynda ýöredýär adamlary. Durmak diýlen zat ýok, kanagat diýlen zadam ýok. Bu bolsa ruhy we psihiki näsaglyklara sebäp bolýar. Beden saglygy-da zaýalanýar diýsek öte geçdigimiz bolmaz. Onsoňam beýdip ýaşamak ýagdaýy pes adamlary öjükdirdigiň bolmazmy? Olarda ýokarky gatlakdaky adamlara garşy gahar, öýke, kine döredýär. Jemgyýeti-de zaýalaýar bu pelsepe. Bu sistemada her zadyň bahasy bar. Saglygyň bahasy bar, pikiriň, harydyň, bedeniň bahasy bar. Puluňy töle, kelläňde şänik döw diýilýän pelsepe hem şu ýerden ýüze çykan bolmaly. Adamlara kömek etmek diýlen zadam bütinleý diýen ýaly ýok. Ýokarky gatlakdakylar aşakdakylary pikir etmeýärler. pikir edip bilmeýärler. Pikir edýän ýaly bolsalaram, ol pikiriniň astynda öz bähbitleri bolýar köplenç. Meselem, şol pikirdäki adam eger bir mätäje kömek edýän bolsa, abraý gazanmak üçin, özüne il içinde jomart diýdirmek üçin, ýagny reklama üçin kömek edýän bolmagy gaty ähtimal. Magtymguly atamyzyň, Bir ajy doýurmak, Haçdyr ýaranlar pelsepesine nähili ters, şeýle dälmi? Kapitalist düşünje orta gatlakdaky adamlary ýokary gatlakdaky adamlar ýaly bolmaga çagyrýar. Aşaky gatlakdaky adamlar bolsa aýda ýylda hatda ömründe ýekeje günem bolsa ýokarky gatlakdakylar ýaly ýaşamagy arzuw etdirýär. Ýagdaýy ýetmeýänem bolsa, aňrybaş edip toý edýändir. Ömründe ýekeje günem bolsa diýýänime gaty oňat bir mysal dälmi eýsem? Sebäbi ençeme ýyllap şol toýuň bergilerini töläp gezýärler. Kä halatlarda bolsa maşgala çagşap bilýär. Şol bergiler zerarly. Ýagdaýlyrak edip toý edilse bolmazdymy? Bolmazdy. Sebäbi kapitalist düşünje, ýagny il näme diýer, ilden pes ýerim näme diýen pikir seni ýatyranok. Orta we aşaky gatlaklar näçe zahmet sarp etse-de ýokardakylaryň ýaşaýyş şertlerine ýetip bilenok. Zähmet bilen ýetip bolmaýan zadyna wagtyň ýetişmegi bilen olarda nähak ýollardan ýetme pikiri döreýär. Ogurlyk, we jenaýat ssenariýasy esasynda döredilen kino filmleriň hemmesinde diýen ýaly şu pelsepe işleýär. Bu tötänleýin bolup bilermi? Kapitalist sistema dörände önüm öndürmek esasly döredildi, emma wagtyň geçmegi bilen kän zady başdan geçirdiler. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylda dünýä ykdysady çöküşlik şolaryň biridi meselem. Ösen ýurtlaryň ellerinde köp sanda haryt bardy, emma satyp bilmändiler. Umuman, krizis hem şol sebäpli çykypdy. Kapitalist sistemanyň bilermenleri bir zada göz ýetirdiler, näçe önüm öndüreňde-de, eger satyp bilmejek bolsaň, munuň ähmiýeti ýok. Şeýdibem, önüm öndürmek merkezli sistemany önümi aldyrmak merkezli edip üýtgetdiler. Garaz, täze pelsepede eýtmeli-beýtmeli adamlary önüm alar ýaly etmeli. Allap satmak, önümiň aýybyny gizläp satmak, ýygyrak önüm alar ýaly reklama etmek hiç hili problema däl bu pelsepede. Meselem, erkekler sakal penasyny näçe ýygulansa, sakal şonça tiz ösýär. Meselem, reklamalarda saçyňy şampunlaýanlar şampuny bol edip ulanýarlar. Eline guýuşyny we köpükleýşini üns berdiňizmi? Meselem, stomatologlaryň aýtmaklaryna görä, diş pastasyny diş çotgasynyň üstüne nohut ýaly edip guýmak ýeterlik bolsa-da, Reklamalardaky diş pasta guýulşy ýadyňyza düşýärmi? Adamlary, önümi hasam ýygy we bol ulanmagy itekleýärler. Bu adamlara peýdalymy? Ol nukdaýnazardan seredýän ýok bolsa gerek bu meselä. Mysallary näçe köpeltseň köpeldibermeli. Daşary ýurt filmlerinde eline bol pul geçýän adamlardan näçesiniň mätäçlere kömek edýänini gördüňiz? Türkmençilikde kanagat etmek diýip bir hazyna bardy, welin muny ýitirdik gynansagam eýýäm köpden bäri. Umuman, edip hesip edip, halal pul gazanalyň we köpräk gazanalyň, emma näme üçin gazanýanymyzy dogruja kesgitläliň. Bu pikir döretmeler Size şu zeýilli pelsepe döredeniňizde kömek eder diýip umyt edýän. Sag boluň.